Dinya deyndarê alimên Kurd e, bi xisûsî Kurdên rêberî kirine hem di warê tarîx û kultura Kurdan de hem jî kara wan bûye li zanist û şaristaniyê. Eger mijar Bê ser kara Kurdan a li şaristaniyê, Kurdan şoreşa dema nû ango ya Neolîtîkê kiriye. Kurd çêkerê tekerî ne, pêşî Kurdan genim tov kiriye û ber û berhem jê hildaye. Gelek feydeyên bi vî awayî yên kurdan bûye li şaristaniyê. Ji demên berê yên tarîxê qet nebe heşt hezar sal berê qabîleyên kurd li welatê bav û kalên xwe li Zagrosê bi cîh bûne. Bi çandiniyê re mijûl bûne. û heywan xwedî kirine. Ji lewma normal e ku bi şoreşa neolîtîkê hin tişt çêkiribin. Divê neyê ji bîr kirin, nabe ku gelek bi hezar salan li ser heman axê bimîne û bi çandin û heywanan re mijûl bibe. Lê kareke wan li şaristaniyê nebe. Elî Şerîatî di derheqê Kurdan de wiha dibêje, Tarîx xeberên xweş ên qabîleyên koç dikin dide, lê xeberên xweş ên heman nade di derheqê yên li cihê xwe mane. Şaristaniya Girekiyan, şaristaniyeke ku ji aliyê Kurdên koç kirine ve hatiye avakirin. Bi çûna Kurdan a Yewnanîstanê ev şaristanî dest pê bûye. Ebû Elfîda zanyarekî Kurd ê kara wî li şaristaniyê bûye. Ebû Elfîda Îsmaîl dîrokzan û ernegerîzanek û birêveberekî bajarokê Hemayê yê Sûriyeyê ye. Mîrzayê xanedaniya Eyûbiyan bûye. Di sala hezar û du sed û heftê û sêan li Şamê jê dayik dibe. Kurê fermanrawayê Hemayê ye. Ji cihê Milûk El Ebdal ê birayê Mensûr, Mehmûd ê bavê Ebûl Fîda ku ji ber talan û tajankirina moxalan ve berdaye, çûye. Bavê wî fermandarê bi nav û deng ê Hingê ye. Ebû Elfrîda neviyê Necmeddîn Eyûb, bavê Selaheddînî ye. Xwedanê perwerdeyeke baş bûye. Zarokaniya wî bi Quran û zanistê derbas bûye. Hê dozdeh salî bûye pirê caran tevlî seferên leşkerî bûye xasma yên dijî haşparêzan. Ebû El Fîda bi nivîsên xwe yên li ser bûyerên dîtiye rû bi rû maye û ev nivîsnên wî bi nav û deng in. Berhema wî ya tewrê tê zanîn. Muxtesar û tarîxulbeser a di warê dîrokê de ye. Di vê berhema xwe de ji pêxember û mirovên ewilîn, ademî, dest pê dike ta bûyerên hingê. Ev berhem li zemanên Ev berhem li zimanên rojavayî hatiye wergerandin û çap bûye. Li Stenbolê di sala hezar û heşt sed û heftê û li Misrê jî di sala hezar û neh sed û heşta ji xebatên wî yên giranbûha yek jê jî Teqwîmul Bûldan a li ser erdnigariyê ye. Di berhema xwe de behs û pênaseya behr, Çiya çem û golên dinyayê dike. Ebûlfîda di vê pirtûkê de behsa erdnigariya bajarên cihê bi cihê yên mezin ên dinyayê dike. Venî û deh salayîn ev pirtûk daye naskirin ji sala hezar û heşt sed û çilî. Ji salên hezar û heşt sed û çil û heşt Hezar û heşt sed û heştê û sêan wergera bi fransî ya pirtûkê çap bûye. Pirtûkeke Ebûlfîdayî ya bi navê Kunas jî heye. Pirtûk li ser tibbê ye. Cih Ebûlfîdayî bi salan bi rêve birine lê fermanrewa bûye, bi huzûr û şen derbas bûye. Wî emrê xwe bi erka pêhatiyê erkdarkirin û xebatên zanistî xelas kiriye. Ebûlfîda bi camêrî parastina edîb û zanayan dike di dema xwe de. Sala hezar û sê sed û sî û yekê de serî datîne û koç ji dinyayê dike. Kurê wî Ebdal Muhemed ji aliyê Fermanrawayê Şamê Tankî Zîve pêşniyara hatina wî ya ser mîrêtiyê dike. Ev kurê wî cihê bavê xwe digire. Me niha behsa Ebûlfîda yê şexsiyetê ku li dîrokê de bi nav û deng bûye ji bo civakê kire. Li benda vîdeoyên me yî nû bibînin em wekî Kurdî Space bi avakirina bi çêkirina vîdeoyan bi vî rengî em ê timî daîm li pêşberî we bin. Her aram û bextewar bimînin.